lulu gabotse o ntšhetše moragwa ke re o nyaka eng mo o se ka nyaka go ntena wena ke mang a rileng ke go šetše morago Lulu, Ke gore ga o je ke dihlong mara ka dilo tše o ndirile go tšona. Ke ja ke dihlong tša selo mang? O se nyaka go nšišimiša wena Mantwa. E be ke go tshepa ke re o mokgotsi wa ka wa nnete, ganne o no ba phiri ka gare ga letlalo la nku. Mantwa, O se ke wa nroga please. Ga ke na matla a go lwa le wena. Matla a ke nago le ona no ke matla a ko a šomišago go thopa pelo ya ola Maja. Le go swaba ga o swabe. O na le pelo e mpe ngwanatena. ee a ke re ona na le pelo ye botse ebile o soft that's why re go tšeela monna sese lulu o sekantena ke tla go betha ka mpama wa swaba mara maja bothata bja go ke ene mona ka mogano bolela ka eng monna Tšaura tša gaje ke re se ile le nga kwa rabija le ile kae mona? Eish monna ka mo ke dijile ka phošo mane phe ke se re ke tlala ga kudu. Maja dilo tšo ludi yana ke tsone na jo monna nga se re ke se ile tšaura tša ka ka rabotlo wena wa dija wa ya. So re ya choose nka hlokisa dijo tša gago ntle le go go gopela hle. Ka mo monna o nagana gore manta ka tla ntshwarela ka morago ga go mo chithela ka lulu. Ke tšeo re khonang ja jo nana bela ke baka tšaura tša ka wena o mpotša gare ke le friend tšao.

eish gape ke swere ke tlalang ka se kua radio calituntse ke sa ja selo e re ke go ja borotho jula jwa ka mo ke tla boa ke mo kgopela tshwarelo ge ke boa ee monna se mo nyaka mofuru go so monna maja gape rena re a šoma monna se mo gape le rata dilo wankwa o bereka kae wena nna ga ke tlo ke tlhaloša mo go wena Ke tsebile gore ga go ne mmereko wa selemo. O ka se ropalela ke basadi wa tle wa kgona mmereko. Ga go kgonege. Ga ke jo le ka gore ke na le mošomo o montši kudu. Nna yena Maja ga ke na taba le gore o naganang ka nna. Ke a tseba gore o no bolela se gore o file petha. Maja, ge nke bo o tseba gore ke diang ka nako ya ke ge wena o le busy o busy o kitimišana le banenyana, o bo o ka se bolele dilo tšo di bolelago gane bjale. Sam, tlogela go nratela dilo hle. na sona ke kwa complexing go nyaka thakana le mosadi wa ka wa letoro badimo ba bomme le bopabe ke bompela re le nthuse ke thakana le mosadi wa ka wa letoro kwa complex nas a gane le wena o nyaka mmereko mo radio calitunes aowa gane wa botšiša ke rile ka re ge ke tsena kua lebating ba mpotsa gore ke tle ka mokhe ke tla hwetsa motho e leng gore o tlo ng interview okay gona lefelong le le right sam gane ke wena e leng gore o tlong interview ya ke nna gane go na le bothata sam nna ke no kgopela gore o ntshwarele ka dilo ka moka tšempe tše ke go dirile go tsona gao maja gane ga botsone o bolela ka eng monna mmereko ke a o hloka a ke nyake go tlo palelwa ke go hwetša mmereko ka lebaka la diphošo tše ke go diretše go tsona wena o se ka tshwenyega a re no dira se re se tletšego mo Ke tsebile gore ke tlo o khumana mo. Sorry abuti. O bolela ka eng? A ba ra fetša taba tša borena so ke decidile gore ke teng mo ke teng kgone go bona ape ape. Eish. Gane o nyaka eng mo go nna? Sesi bona, na wena o nthakgatša so ne be ke re e ka ba bja nna le wena re ka thoma go tsebana nyana. Gane, why le na bašimane ba ka kua campuseng le nagana gore le ka ratana le mosetsana wo mongwe le mongwe le kopanago le yena? Ah no se ka ntshwantšha le batho bao nna ke motho yo moshapo mona a ke tsanga ka ba le girlfriend ebile kopela romphe di number tša mo mpotša gore o motho wa mohuta mang nna ke straight talker ene ke rata batho hehe bjale ke a bona gore wa phela na le di-girlfriend tše dintši a ke re wena gore o rata batho eish wa bona jwale nna ke gana tšona tše go interviewa ke motho e leng gore ke ya mo tseba Bjale mpotše mo, di-weakness tša gago ke dife? Ga ke tsebe go tsoga furogo, so ge le ka mpha mošomo ke tlo phela ke le late. Ga ke nyake go go botša maaka, ke nyaka o tsebe dilo tše e leng gore o swantše o di expecte ka nna. Ke leboga nnete ya gago. Bjale mpotše mo, why re swanetše gore re hire wena? Le swanetše le nthwale ka gobane ke nyaka mošomo. Nkabe ke sa o nyake, nkabe ke se mooki. Maja, ga o na mekgwa monna. Ke gore o palelwa ke go ikokobetša gannyanenyane. Sam, na sena batho ba bolelago maaka gore ba hwetše mošomo? Okay, go bontšha gore mošomo o ke go swanetše, ke kgopela gore o bolelele se sengwe le se sengwe se se tlago ka kgopolong ya gago bjalo ka presentara. Thabo batheletši ba Khali Thuntsi wa bolelago mo ke yena maja ka sebele. E tšatšing la lehono re tla be re ahlahla taba ya go ba le dikgarebe tše pedi ka nako e tee goba ona masogana mabedi ka nako e tee. Ke nyaka go tseba gore a na lena batheletši ka mokana ba Khali Thuntsi le bona e le kakanyo e botse goba le batho ba babedi ka nako e tee na? eish gape ke gale ke romela ola maja di-text messages mara ga a responde nna ke tla ba ka ekua rumong ya gae ka o bolela le yena ka sebele hai e re ke no tsamaya gore ke kgone go mmona re lokiše taba tše tša relationship ya rena maja ke leboga ge o bile honest wa ba mpontšha le gore o na le talente re tla go tsebiša ka sms ge e le gore mošomo ke wa gago re lebogile nako ya gago Randzo, ke dumetše go kopana le maje kwa phakeng gona jwale e re ke tsamaye a ke nyake go ba late mose ke maja motho a dutseng kwa phakeng e re ke nabe ke ye go yena lulu o nyaka eng mo ke ke ke a go rapela ke a go gopela gore o tloge mo ka lebelo a ke nyake gore manto a tla go hwetša o le mo maja ga o nako ke yang go fitlhelela o bolela le nna lule gabotse o nyaka re bolele ka eng ke nyaka re bolele ka nna le wena maja gabotse o nyaka eng mara lulu maja tseba gore o senya nako ka tse o di dirago mante o tlo re kgwetsa mo ge o ka se dire gore re fetse go bolela ka taba e ka pele o nyaka ke reng gabotse ke nyaka ompotse gore re sa le ka re relationship or a oana o nyaka go tseba nnete ya ke nyako tseba nnete se ke se tsebang ke gore mantwa o tlo nyaka ke kgethe between wena le yena and then wa tseba le wena never mind majawe o se ka mpotsa tšeo ke nyako tseba gore o kgetha mang magareng ga ka le mantwa lulu ke kgetha mantwa and ke tlo no jula ke kgetha mantwa wena maja o nyako reng gabotse lulu go fedile ke nyako ratana le mantwa fela a ke sena ko dira dilo tse e leng gore gale ke di dira so o tlo no give up mo relationshipeng ya ka le wena just like that Lulu, dilo tse e leng gore ke kgale ke di dira di ntirile gore ke se ka focusa go mmereko wa ka wa sekolo bona ebile le gone jale ga ke qualify for di-exam tsaka tseba ge wena maja nna nka seno give upa bonolo ke tlo go lwela go fitlhelela o boya go nna o nyako reng gabotse o tlo dira eng bona maja e fe dilo di ka thoma o tswa taolong o tsebo re tlabele ka lebaka la gago gape nna ke confused o nyako reng tseba ge gore o tlile mo lekgarebeng le le wrong o tlo boya go nna wa ba o khunama ka matolo pele gaka nna ebile re ke tsamaye o šale lokiša relationship nyane o ya gago le manto ke a tshepa gore e tla last dilo tse di lula di boletse go di a mmakatša wa o ka re o plan go dira something se sebe mohlho mongwe ke no be ke nagana kudu tla hwetsa lule ya ba no bolela dilo tsela ka ge ke mo robile pelo so mpotse mo wa o mpileditse mo ke nyako kgopela tshwarele ka seo ke se dirilego oh okay ga ke sa nyaka go go utela dilo ke nyako relationship ya rena e yagwe ka labuswa ka go tshepana Well, e be ke go tshepa then wa no decide go breaker trust ya ka kere. ke a tseba gore ke breakile trust ya gago ene go tlo ba boima gore ke e wine gape mara ke nyaka gore re leke gape Maja, gabotse wa o folo kgeta go ntšhithela mara. mantwa ke dirile phošo e be ke le setlaela since o tseba gore ke be ke tšhi- ke go tšhithela ka ludu mahlo a ka a bulegile Ke no tshepa gore ga o no bolela so gore ke go swarele. Ke mina dilo ka moka tšeo ke di bolelago. Maja, a ke re ke go fele pelo ya ka wena wa no kgetha go bapala ka yona. Ke a tseba, e re ke go botse something, mohlwa mongwe se ka fetola mogopolo wa gago. Okay. Lulu be a le mo mankgapela pele ga ge o ka fihla mo ke mmoditše gore nna le yena go fedile. So, e be o re nna ke dire jwang? Ke kgopela o mphe chance ya bobedi. Ke go tshepiša gore nka se tsogile ke go robile pelo gape. Maja, ke kgopela gore o mphe nako ke nagane ka yona taba ye. Okay, e re ge o sa nagana ka taba ye o ntumelele ke go ntšhe di-outroja something se sebose. oo o ka re maje a nyaka go ntšha mantwa di-out gape ka mokgwa ke kweleng ka gona nxe strue batho ba le ba lokišitše relationship ya bona yane life ebile wa tsewa ke kgale ke eme mo ke ba theleditše na ebile re ke tsamaye before ke fainta maja motho yola a lego kua moso ka re ke lulwe ke re e ba a emetšeng kue jalo gae a ke tsebe motlho mongwe ba a nyaka go kwa gore nna le wena re bolela ka eng wena o ka re ke a go tseba you're one of my mentees right ena e mento ya mena

maja wa o ka re go na le se e le gore se ya go tshwenya mo moyeng a se selo ratelaka o seke wa tshwenyega o sho goba maybe ke interview ya gago ga ya tsamaya gabotse awa interview ya ke sepetse gabotse maja gape nna o ndira gore ke tshwenyege gane gabotse ke eng goba ke lulu ee monna sam wa o dutse mo a ke flo dula ebile be ke na le mosetsa lo mongwe ba re ke rantso rantso a monnyane wa gore rata drama too much ka mo gape wena ke ya go lebala gore o bolela kudu o re ngwana batho o rata drama A gape o le wena Mme Nthaba doesn't mean o tshwanetse go mo tseba. Ga o tsebe selo ka Rantsi wena. Ke nyaka go mo tseba. Mosetsana ola o nkgahlile. O phela a gomotše ge a attenda di-mentor session tša ka. Re le tseba gore yo wa ba too much. O no khumana le gore o phela a fomote ka di-mentorship session tša gago because ga o toela. Wa ba too much. A se mo mona ka gore o ka se tshepege ke dietene maja le re ke la friend tša gagwe mona. Ee, gane go diragetšeng? A Mantra o khumane le holo le maja kwa rumone re ka basala re shranke le la go bona e feta. Nna ena ke tsebile gore nete yona e tlo tšwelela mafelelong. Monna, na re ke o reka dijo pele re re nka ya mošomong. E, kane wena o šoma ka? Ka mo, nna re busy. Ga o no robetše, nna re dia tšhelete. Sam wena o bereke felo monna, tlohela go fora. Ke bereka kua Radio Carlitoons. Ga o sa ntshepe? O botšiše maja. mantwa e re ke ye toilete mohlho mongwe ke tla re ge ke boa ka hwetše ba tlišitše dijo tšela tša rena nna ke a tseba gore maja wa nrata o no ba dira tša di diraga di diriša ke mantwa Eish, ke swanetše go dira something ka Manto ka lebaka la gore ke yena nšhidišang gore nna le Maja re be happy. Manto, o dira eng mo? Ke tlile mo go ja. Why o botšiša? Bothata ke gore ke a makala. O makatša ke eng? Ke makatša ke wena ge o le mo. Gane nna a ka swanela go ba mo? Nna gape be ke nagana gore o roomong wa lla. Gane gabotse o bolela ka eng Sam? Gape ke kwele gore wa tseba gore yola Maja e ba a go tšhitela, so be ke sa expect gore nka go hwetša mo. Well, a ke na nako ya go hlwa ke te kwela bohloko. Se se diregilego se diregile. Di-girlfriend tša go swana le wena di a hlokega. O ra bjang? Gape masogana ka moka a nyaka di-girlfriend tšeo di ka ba dumelelago ba tšhitha, mara ba ba hwetše. Gape girlfriend ya mohuto owe, go šetše wena fela. Sam, se ka ntena hle, tloga mo ga ka. Tsamaya ebile maja šole wa tla. Love, gane se mo bea nyaka eng mo tafleng ya rena? Ai, o galane o bolela matšhila fela. ka moka re a tseba gore sema se motho o e leng gore o ka mo tšea serious ka gore dijoši di a sila be di a fihla e re ke lebelele gore ke mang o a nrometšego molaetša Gane ke mang motho ya go dirago gore o lebelele founu ya gago nako e telele so e šatha ka mo ba diega go tliša dijo hle gape nna ke swere ke tlala maja se ka nyaka go ntena ke re ke mang motho a go rometšego dimessage E re ke emelele mo ke go amore phone e ke check a ke re wena ga o kgone go bolela maja jalo ka re šetse re feditše go ja mpontšhe mme setsolo be o re tlo mpontšha one love mme setsolo o tswa go batho ba radio calitunes maja o seke wa ntira setlatla ke a tseba gore mme setse o gale o tomoletse matlho a o tše radio carltoons o tseba jwang gane o bone ke nna goba wena gape o se ka ba tekwatišanya moo ke nyoko bona mme setšoo gomme manto re tlo aga jwang relationship ya rena re sa tshepane mara nna ke go boditse gore ke nyako re yage relationship ya rena ka go tshepane mara tse o di dirang tše aowa gape go bontšha gore wena ga o ntshepe eish maja sorry go bolela le wene ka lešata ke dumelelana le wene if re nyaka relationship ya rena e ba strong swanetše re tshepane so ka mokgwa o bolelago gore gore wa dumela go mpha chance ya bobedi wa tseba ke gale ke romela maja di-text messages mara ga a responde ke tlo bona ke dirile eng mara a wise man once said ge o rata motho o mo lwele mantšu a ke nyako wa tšea ke thoma go phela ka ona ka bjale e re ke sepele ke ya kua rumong ya bomaja ke ye go mo lwela so kwa radio carletoons ba rile ba tlo boa mo go wene neng sam o rile ba tlo nromela sms ee eh, gane sam o bereka kwa radio carletoons ya o bereka gona bo sam ba busy wa kwa gape ke re ga o mo lebeletse o ka monyatša gane o dira dilo tse di botse maja gape gale re feditše go ja re tsamaye gane mantwa e sale ka pela mane nna ke intšo ya go ba kgole le res yaka ee gana o sa intšo ya go dula rumong ele ya gago na mantwa o tsebore ke itshola jwang ka dilo tse e leng gore gale ke di dira go tlo loka maja don't be hard on yourself gape next day be ke tshwanetse gobane ke dira ngwaga ke wa mafelelo eish gona go a baba wa kwa e be ke dirile player ebile ke sa dirile mošomo wa ka wa sekolong ke lebetse le gore ke tletseng mo maja seo nna ke se tsebago ke gore dilo ka moka di diragala fo lebaka le le itšego it's not too late maja o ka change bophelo bja gago mo gona o bolela nnete sekolo sona ga ke sa se nyaka ke nyaka go šomiša talente e leng gore modimo o mphile yone ke ya go kwešiša maja o phele o tseba gore nna yena ke tlo phela ke na le loene ge o tlhoka thušo o mpotše wa tseba ke nyakile go latlhegela ko wena ka baka la go se tsebe seo ke bego ke se nyaka ga o titsebe dilo ka moka tšeo ke bego ke go dira tsona batho ka moka ba dira diphošo my love i just hope gore o lenne from mistake o le gore o ka se bušeletse gape gape ke kgale ke kokota mo lebating la bomaja ke sa arabe ke motho go iponagatša gore maja le kamo ga ba gona anyway ga ona bothata ke tla mo letela maja go fitlhelela ga boya re kwele o ready for final examination ya rena ya mametric la yena wa pannete ke šewile gape exam ye re tlong go engwala e bohlokwa go feta dilo tše ka moka ka gobane ke yone e tlong gore bulela ditsela mo gona wa pa nnete so mpotse mo wena le thabo le kga ratana re kwele nna le thabo gale re tlhalane a ke nyake go feela matric wa ka ka lebaka la mošimane nna A mo ona wa paneti ka gore basimana ba bona ba ka paledisa motho dia mošomo wa sekolo. Ge o lebeletše go ka phasa mametrika makaengwa go. Re ka phasa ka moka re ka bala ka mata. Hai, a ke tshepe nne. Nna ke bona ka re go tlo phasa nna le wena fela. Eish, nna ke sure ke tlo phasa. Gape ke fete trial exam. aowa wena o tlo phasa ka gore ragolo gago ke ngaka maja ke ga le re dutse ka moo a re tsamaye manawa nna ko oporega kwa rumong ga ke nyako sepela gona bjale nkana ka ya le wene kwa rumong ya gago ya a re rumong ya ka ro bogela dimmovinyana Maja, ke tlo go kgwetša tsamaya rumong ya gago ke nyoko reka di-snacks nyana re tle re kgone go dija ge re bogetse movie maja motho o nyakang mo na ke tse lo lo nyaka eng mo maja ke nyaka wena ke potšišo ya mofuta mang ye mpotšišang yona maja gane wene le lulu le sa etelana ee re sa etalana o bo o naganne jwang wena lulu wa gafana nko o tlogole go bolela maaka nna ke go botse gore ga ke sa go nyaka mo go fedile magareng ga ka le wena e le gore o nyakang mo maja tlogela o ke gakantšha wa tseba gore nna le wena re sa bolela ke re maja lulu o bolela ka eng wa gafo na ke sa bolela le yena selo o go botsa maaka ka gobane nna ke kgethile wena lulu gane wa o sa fa amogela gore maja ga a go rata tlogela go ditira setlatlahle motse my love motho ga a kwe lulu e re ke go botša gape stay away from me ge e le gore ga o sa nnyaka wa o sa ntšane o chatha le nna o se kwang ga fela wena ke chatile le wena neng maja bolela nnete oro o nyaka ke botša mantwa gore o sa bolela le nna o oh, maja wena o sa bolela le lulu nna ke nagana gore o mo kgatile off gane wena o sa le busy le yena Aowa man ntwa mogatšake. Motho o nyaka gore nna le wena re no. A ke re maja gore o bo o sa chathe le nna? Mantwa, e re ke go bontšhe gore ke be ke chatha le maja today nako o bo o na le yena. A ke re re kwane gore batho ba lentše re ba interviewa lehono re tlo ba romela di-SMS tomorrow. Re swanetše gore re kwane gore re tlo ba fa nako ye kae gore ba re botse gore ba se nyaka mmereko goba bjang. Ya ne, Maja, o ka se tsoge o tšhentšhitše. Manto, wena ga o kwiše gore go diragala eng. Nna ga ke sa mnyaka, motho. Maja, Lulu o mpontšhitše conversation ya gago le yena. Mola re le kwa restauranteng o mporitše gore o reservile SMS ya go tšwa Radio Carlitunes ganetšwa ga Lulu. My love, ke go boditše maka ka bane be ke senya ke go go kwatiša. Wa tseba keng? E re nna ke tsamaya ka re ke a tseba gore o ke sempotše nnete. Tsamaya wena mantwa, motho a go rata, o rata nna. okay bjale ke a kwešiša re tla ba romela di-sms ka 6 a m ra ba botša gore ba tla mo radio calyptons ka 3 p m right then ge ba sa tle re tla romela ba bangwe di-sms ka letšatši la go latela gore ba tla ba ba replace lo ga botsenya ka eng ke go jega ka gore na ke sa go rata maja nna nka se o tlogele o tlo ba wa nrata ka swele wa tseba ke eng lulu ke ya toilet ge ke ba mo ga ke nyake go hwetša ka moromong yaka maja o tlo ba a nrata ka swele and-e selo se se dirang gore maja a se ka nrata ke mantwa that means ke swanetse gore ke dire something ka mantwa ka pela-pela before ke lusa maja

le nna e be ke nagana so go fihla ke kgwetsa lulu a letetse maja ka ntle ga rumi ya gagwe eba founu ya ka ikae hei a na ke tsebe maja e lebelela boseme punyo ko e khumana founu ya ka be e le mompeteng go a kgone gore e no timelela so o bo o nang tebjane ka mo monna ke kgopela go go secha ebane o nagana gore nna ke tshwere founu yago A se gore ke re o e tšere, ke no be ke nyaka go go setša. Maša, ke na le dikgwedi tše dintši ka maata ke dula le wena, la lwako seo le mora se na le kgodu mona. Na le kgodu le ke le tsebane mo go wena, o phela go utswa tša ora tšaka. Ka mo mo a re bolele ka dijo, re bolela ka founu ya ka. Monna founu ela ke a e hloka, gape ke emetse SMS from Calitunes monna. Gape ke emetse gore radio Calitunes e tle e nresponde. Bjale ka gore ke tshwere founu ya Maja, ke swanetše go tla ka leano gore nka e šomiša bjang gore Mantwa a bilive gore Maja a sa mo nyaka. Maja, o tlo dia bjana monna ka gore bjale founu ya wa wa e khumana. ebile ke bone post mo facebook o sema ke re ba tlo romela batho ba baka ba interviewa kwa calitunes fm di-sms ka go sane eben ge le ge nna founu a ka itemetse kotsi ba jwang gore ba ntsere go ba bjang um bjale ka gore ke tlile ka plan ya gore nka šomiša bjang founu ya maja e re ke thome ke tlhafiše bophelo ba o la mantwa keng gape le gone jale ga se kabe ka hwetša founu wane gane ga botse go diragala eng ka nna o sure gore bo ebile mo mpetrene maabane ke sure monna ke ipone ge ke be ke e beya mogodimo ga mpete A ona motho a tseneng ka romuni ya borena maabane? Motho a tseneng ka mo kamoreng ya rena maabane ga se lehodu. Ke mane motho wa ona. Ke Lulu. A mo ona wa ba nnete moo. Lulu a se legodu. Lulu ke kgala e tla ka mo romung ya rena go se ne nto e timelang. Maja, maybe o na le motho a tseneng ka mo romuni ya borena. A utswa founu ya gago? eish gona go a kgonega ka gore lulu a tloga ka moromong ya rena maabane nna be ke sa ke be ke sa hlapa ene lebati le la rena le dutse nako e telele le le unlocked majakane wena o khata wa loka nako jela lulu a ke tsamaya e re ke bale list ya batho bao re ba kgethilego gore re tla ba romela di-sms gona bja ke thabo komane lebogang monisi pebetsi maepa le majamohlane hai monna ka bonka dime founu ya gago ke foune le founu ya ka motlho mongwe yo mongwe a ka e araba he bana wy ka mo a founela founu ya maja ga se gore maja wa tseba gore founu ya ga e swere ke nna ya reng a mara ya rabe ke motho ke dire bjang mara wa o ke romele sam text o mojiso nna ba o jere or bjang wa tseba monna gore seme o latela melao ga kudu o tla nompotsa gore molao ga o mo dumelele gore a mpotse ke tshwanetse gore ke letele sms go tswa go bona ka moka re ba rometse di-sms re tshwanetse re no ba emela gore ba tle mo radio calutunes gore ba tle ba saene difomo tše wa tseba ke nyaka go nagana ka message e ke tlo romela go mantwa ke nyaka gore ge a o bala a koka re pelo e le gae ba e ripa ka bogare E re ke check-e message o tseneng mo founung ya Maja. Maybe ke Mantwa. Rantzu, wa tseba le gona jwale a ke tshepe gore Maja o sa nyaka go ratana le Lulu. Mantwa, just dump him. Ke a mo rata. Ke nyaka le go mo tshepa gore yena e be a sa tsebe gore Lulu o tlo tla rumung ya gago mara ke a palelwa. Kahlekahle ku enda ka le yini? Nna le Maja e be re kwanne gore re ya rumung ya Maja maabane. Ke moka ge re fihla, ra hwetša Lulu a mo letetše. Lulu a ngwe yemerini? Ya, e bile o mpoditše gore yena le Maja ba sa bolela. Sewe e ngwe tshembeni na? O mphile bohlatse so ke ya mo tshepa. go bontšha gore maja ga a te tshole ebile le go mfounela ga a mfounele le textnyana nex gape ke bone post ya sam kwa facebook o re ba romete ba tlhole sms wa ba jereng e le nna mara ke tlo tseba jang gore ba ntšere goba bjang e nna ke tsebe monna a gape tše tsona e no ba bad luck a be madimabe ka nnete maja o tshwantse re khumone phone yao before three ya motsheare wa yo bolela so ape ba re ba fa batho ba ba romedeng di-sms o fitha ka three ya motsheare gore ba tlo kwa eh, radio caletones ba re ge ba sa tle before 3 p m go tlo diragala eng a ba re le cat ba tlo ja mošomo ola ba fa batho ba bangwe yes sis e re ke elelele botse gore ga o tse maabane go diragetšeng ka nna mohlho mongwe nka kgone go tseba gore founu ya ka e go kae Maja, o sure phone ya go ya tšea ke Lulu? Ka mose kwa ntena man, ke rile ka re Lulu ga se lehodu. Maja, o se tso o tshepile motho kudu. What if o ijere gore a o duse bothoko boka le wena o mo dusitše bothoko? A botse o mpotša masepa, a ke rate go bolela ka Lulu so. Wa mo rata Lulu a kere? Ke no be ke sa nyake go bolela dilo tše mpe ka yena. gape ke 10 am mara maja ga a so nromele text go kgopela tshwarelo goba go no re good morning o laba a ko sendela message eya gape nna le ge ke kwatetše maja ke no mo rata u lo ku disa na what is wrong with you why i nga swi voni ku ri munhu loyi a nga ku rhandzi mara A ke nyake le go tseba gore o nagana eng ka nna le Maja. Relationship ya ka le Maja ga e perfect go swana le relationship ka moka ga no nyoko reng wene. Le ge o ka šikintšha hlogonyane ya gago e koto tseba gore Maja ke wa ka and nna le yena re tlo lokiša mathata a rena ra ba happy.

yo ish gape jale gona ke swere ke stress ba rometse maja message batho ba le ba radio cali tunes gape ba re ge a ka setle ba tlo tšea mošomo le ba go fa motho o mongwe ish ish ke dire bjang mara okay tsamaye wa ya romong ya lulu and then wa o mmotšiša gore na a bona phone ya ona lulu tlo nagana gore nna ke re wa utswa a ke re to mmotša gore a bo mmuša doesn't mean gore ke na le kgodu ka mo wena ga o tsebe lulu motho la ga a rate o accuseiwa ka dilo tse e leng gore yena a senke a di dira so o tlo bona o di ile bjang ke ne le leano wena nka dime founu ya gago ke sepele le yona then ke tletla ke buša mo go wena ga ke boa ebane o se motho a la dutšego kua ke semo e re ke ketibele kua go yena dumela semo a re monna maja na nka botšiša ke kgopela go go botšiša ke tleditše A na ke nna yo mongwe wa bao ba ba rometšego di-SMS kua Radio Carleton's? A sorry Maja, nna nka se kgone go go botša. Aowi Sam, gape ke nyako tseba, ke ya go hloka mmerekong. Nna nka se kgone go tshela molao ka lebaka la gago. Re rile bao re ba tšeago re tlo ba romela di-SMS. Wena checka phone ya gago, maybe yona e tla go botša gore re go tšere goba bjang. Phone ya ka e timetše. If phone ya gago yona e timetše ka nnete, gona hard luck gwa kgonega gore ke kua radio caltunes ke o botšiša ba ka se dumele go go botša ba tlo re ba nyako bona sms pele o ka tsena yane motho o na le madimabe e re ke sepele ke e re mong ya lulu a maja monna gape one wa di bereka wa o bolela so ke gore mantwa o tseba ka lulu mara wena o sa tswela pele o mo etela gane wa o rata ditaba tša batho so ke rata maja mara modimo tla nswarela nka se kgone go mo fa founwe ke sa nyaka o e šomiša pele seo ke tshwanetseng go se dira ke go dira bonnete ba gore maja ga a find out gore ke nna ke tšerego founu ya gago hebane ke mang a romelang maja message bjale e re ke check

mantwa wa ntena bjale o na le sebetenyana sa go romela maja message ke sona se ke sa se nyakeng se that's why ke se nyako go fa maja phone ya gago ya go šomiša founu ya ka mo gore ke foune le founu wa ka ke le ka rumong ya ya lulu cause ke a tsebora ge nka go motšiša ka yona ke le ke kwa kamoreng ya gago o tlo kwata

Gane ke mang motho a kokotago lebating la rumo ya Lulu? Why Lulu a sa bulele motho o ka re ke gala kokotene wa rra setšha? Lulu ke a go kgopela bula lebati. Dira ka pela ga ke nyake manto a mpona. Why o ka re motho a kokotago kwa lebating la lulu ke maja? Hai man, ke kwele lentšu la maja. E re ke emelele ko bona gore ke maja goba jwang. lulu ke a tseba gore o gona ka mokamoreng ya gago ke a go kgopela boina le badile hle lulu gape ke kgale ke kokota mone wa mpulele goba jwang Maja, o nyakang mo? Ke bolela le wene, ke eng? Ga o sa kgona go bolela? Manto, moratiwa, nka hlalosa. O hlalosa selonyana mang? Nka se kgone go lwa le wena gona jwale, ke jagile. O jagetšeng? Ke re o jagetšeng? Ke timeletše ke founu ene ke a e hloka gore ke ye le yona kua radio khalethung sa gona bjale. o ra jwang o re o timeletše ke founu ka rasegale o nrometse message o mpotsa ditšhila wa o ka re wa tegakantšha jwalo ke makatša ke tabe ya gago ya gore nna ke go rometse molaetša gape wena o swere metlae e re ko go bontšhe ge

Na ke nyaka phone ya ka back. Matša se ka ba šetša phone ya ka. Aowa Maja, o ra jwang gore wena a sanka o nromela message o ke sa ja go o bontšha ona gona jwale? Manto ke go botša nnete ke ne le di-hour-a ke nyakana le phone eo e ntimeletše ka nnete. A go kgonege. Nna ke a gana. Wena ga o makale gore wa e ke swere founu wa kamo. Ka mo nka dimile founu wa gagwe gore ke tšeme ke founela yaka. Mohlho mongwe o mongwe a ka ba e swere go mme a e araba. Ai man, taba ye ga e make sense. ke gore ke a tipotšiša gore message o o rometše ke mang ka gore e no re gale wa swara founu ya gago le nna ke ntho e mmakatšang maja a re nagane gabotse ke mang motho a tseneng rumong ya lena A go ne motho a tseneng rumong ya rena maabane? O ra jwang ge o ra gona motho a tseneng rumong ya lena maabane ka gore ke go shile o na le lulu mola re romane a sa nke ke dumela lulu a tsena ke boe ka moreng ya ka le ka mo if lulu a sa tsena rumong ya gago then fono wa gago e jele keng a ke tsebe ka gore nna ei nkile ka širuga ka ya toilete o ra gore someone a ka ba tsene rumong ya lena mola wene o tswile mohlomphegi gape ke 12 pm and maja ga a sa otle mo radio calitunes re re mo letele go fihla ka kora to three then re tla re ge re bona a sa bonale ra tšea sepheto maja gape ke 12 and le noga o so tsebe gore founu ya gago e kae eish gape nako ya ntea ke nyakana le founu ela ya ke kgone go tseba gore mmerekole wa kua radio caltins ko o hweditse goba bjang eish gape be ke sa re ke tlo go butšha ka ona mmerekong ga nako ke a di bona nna ke tshwanetse ke hwetse founu eo yaka before 2 p m a re focus mo go message o ke o receivillego ke mang motho o mo tsebago a sa nyake nna le wena re ba mmogo a gona motho a sa nyakeng nna le wena re ba mmogo except for lulu hai man maja ke nagana gore lulu ke yena tše rego founu ya gago before o ya toilet mabane lulu e be a šetša speech wena o rile go sepela ka šala ke botša lulu masepa ka be ka moraka Hai man maja ke nagana gore lulu a ka bago letetso ya toilet then a šala a tsena ka kwa rumong ya gago a utswa founu ya gago o ra gore lulu a ka tšea founu ya ka ye maja nagana gabotse ke mang motho a ka nromelago message ya gore ke kgaogane le wene ntle le lulu ya man wena wa rereša man lulu tse re founu wa ka man ge o e founela ya tsena ee ya tsena maja a re se ka senya nako a re emelele gona jale re kokotela lulu re late founu wa gago o kgone go ya radio car le thuntshe sa le nako ye wene lulu bula batile re a tseba gore gona motho wa modimo bula mo a re atla ka ntwa maja motho o tlo re senyetsa nako eo founela founu ya gago gona jalo

sho maja gape founu ya gago ya lela ka morumong ya lulu ebane lulu ke yena a tšerego founu wa ka ye ngwana bula lebatile re nyaka founu eo